सब फूल तोड़ ले जाए फुलाए छै आ तोड़ ले पूरा तिल्ला शरम नहीं ककरो हो देह में की जे फूल रोपले छै अपना ले ने हैं हम केना तोड़े छी

हे राजा सोना मके चिकरिया दिल्ली शहर से लई हो गोतियावा भौजी ये देखिए क्यों की कर छी छोड़ ना कथी करै छी देखियो फूल तोड़े छे देखे दे छे सब धथिया सब लगले तोड़ के फुलायल फुलायल फूल आ कोढ़ी बाती है ये तोड़ लिए ने एगो केना के तोड़ लेबे कोढ़ी बाती कहे छे लोग नहीं चढ़बै ले ओहो एहे ला लिए तोड़े ले तब और सब बताओ ना की बात है आइ आइ काल्हि हमरा से अहाँ दूर हटि हटि के रहै छी देखियौ एना नहि बाजू एते दिन कच कुमार रहिए तऽ भौजी रहौ अहाँके आब बियाह शादी भेल अहाँके बहू अहिना हमरा पर गुरर गुरर के देखैत रहैए हम कहले जाउ मोल दुश्मनी लेल अहाँके बहू संग अरे बहू के छोड़ न बहू के मारू न गोली ओ तऽ ओनाहिते आइ काल्हि के मोगियाबे है आ घर बिगाड़े के काज करे शुरू कऽ दे है बुझलियै ने तऽ अहाँ ने बुझै छियै हम ने बुझबै टोला पड़ोसा के लोक थोड़ी बुझतै केकरो जाके कहतै हमरा से के हेबे देखियौ एना करतै झूठे के हमरा कथी लए अंजाम लगबै छी ओकरा कहे दियो ओकरा जे मन में आवे से कहे दियो आइए आइ उ बियाह क के एली हम एते दिन से तो फिर अहें ने हमर सब कुछ करे छली कपड़ा रे लत्ता रे खेनाई रे पिनाई रे सब कुछ तो अहें बना के हमरा दै छलू कि हमर कनिया दै छले बना के देखियो बौआ ई अहाँ के बड़ोपन छी ना ई अहाँ याद रखने छियै दिल में जे हँ भौजी हमरा माय जकाँ मानलक माय समान छी लेकिन अहाँके कनिया ई चीज नहि बुझतै तुरते हमरा पर गलत इल्जाम लगा देतै कोनो उल्टा सुल्टा बोलि देतै ओहिना देखै छियै हरदम गुरुर गुरुर कऽ हमरा तकैत रहै छै ओहिना हमरा पर मोल दुश्मनी हमरा से लेने रहै छै हमरा तऽ अपने डर होइत रहैया कि जे कोनो नीच उच वाला बात टोला पड़ोसा मौगी सबके नहि कहि दै नहि तऽ ओहिना धोथिया सबके की लगै छै अनकरा घरके रोमर उड़ियबैमे आँय तऽ ताहि दुआरे हम अहाँसँ हटले बटले रहै छी एतेक दिन नहि केओ रहए अहाँके ख्याल रखैवला तऽ कहलियै कि जे छोटकोमे माय मरि गेलै तऽ चलू मायके बदला माय छी आँय आ आब तऽ बहू आयल ख्याल रखत आब की लेकिन लए- हमरा नहि नीक लगे है ई सब बुझलियै ने देखियौ बौआ देखियौ हम अहाँ से हमेशा हम हंसी मजाक करते लिए हंसैत बोलैत चलि एलियै हन। तऽ आब जे हम भावो भैंसुर के तरह रहबै तऽ हमरा नीक लगतै ओ हम अहाँ बुझै हम छी, कुछो कोइ नहि बात जानै छियै अहाँ नीक रहबै हम नीक रहबै अहाँके आत्मा साफ रहत हमर आत्मा साफ रहतै ने तऽ दुनियाके कोइ भी कुछ नहि कहतै आ दूसरी बात कि भगवानके नजरमे हमसभ नीक रहबै ने तऽ सब कोइ नीक रहतै की देखियौ हम हमेशा अहाँके साथ छी हम अहाँके साथ नहि छोड़ली हन कहियो जहिना बचपनसँ बेटा जकाँ अहाँके पोसि पालि कऽ नमहर कैली ओहिना बेटावला दुआ- दुलार प्यार अखनो हम अहाँके देब ताहि दुआरे कहै छी कि हँसू बोलू भौजी हमसे

देखिए बाप रे हमरा तऽ डर होइत रहैए अहाँ तऽ सब दिन के बदमाश रह गेलिए अरे बदमाश कहाँ छी बस हंसी मजाक करे छी यहाँ के चाहे छी दिल जे हम देवरो संगे लगेबे त भैया कत जात बुढ़ारी में अरे भैया तो सब दिन के लिए हइये है अच्छा तो अहाँ तो छेबे नहीं करिए कोई बात नहीं देखिए घर में कलिस कला दिशा है की अहाँ के जखन जे चीज के जरूरी पड़त अखनो अहाँ के भौजी अहाँ के साथ ये ठीक ने लेकिन बस। घर में झगड़ा नहीं हम इहे चाहे छी अहाँ हमारे साथ रहबे ना तो सब कुछ बुझियो खत्म भ जेते अच्छा लेकिन की करबे देखियो घर वाली आखिर घर वाली होइ छै अपन घर बसबे के ने छै आँय? आइ जहिना देखियो हम रहै छियै ओहिना एक दिन कनिया रहतै बाल बच्चा हेतै सब आदमी हंसैत खेलैत अपन अंगना घर में दुनू दियादनी हमसब रहबै अहूँ रहबै लेकिन नाम नौतारि छै ओकरा

भौजी अहाँ लिए मुस्कान में यहाँ के कोनो जादू छुपल रहल हाँ मुस्कान हाँ हाँ हाँ खूब गाना गा लू आ खूब नाच कर लू तब तो ये देखे छे कि दिन रात के हमरा से मुंह फुलेले रहे पहले सिंघाड़ा ला के दे चल जलेबी आन के दे चल मिठाई आन के दे चल आब तो कुछो नहीं आन के दे ई धोतिया के चलते ओ आब बुझ गेली आ खूब नाच कर लू आ पूरा दुनिया ला के दिखा दियो आय कथी करै छलियै कथी करै छलियै एना बुझे कथी करै छलियै देवर भा- सोच में चुस लगा के गाना गाबै छलियै आय? फेर कह दै छी खबरदार जे उल्टा सीधा बन भौजनिया रहू ना चिपक के रहत है की आय मतलब देवर भाभी में लोग हंसी मजाक कर देते के मतलब माने का? छली आप किया नहीं माने छियै आय ई धोचिया के माने छियै कि किला ला के दै छियै रसगुल्ला पंतोबा खाइला आय देखल नहि जाइ हो किया हमर घर उजाड़े छै हैं कुमा छै तऽ कमा कमा के तऽ देबे करै छै ने ओहना पेना नहि देखल जाइ तोरा कि ओहरे पहने छी तऽ कि करे जा फते ह हैं की बात है देखियो कनिया कथी कनिया फैमिली लग भी जिए आहा गलत फहमी छियै हम छै हमरा हिनका राबी छै हाँ हम कभी नहीं चाहे छी कि जा तऽ किया चिपक के गाना गाबै छलियै किया वीडियो बनबै छलियै देखियो सब दिन से हंसी मजाक कोई लेकिन बौआ हुनकर आंख दियो छै तऽ जियो रे निया रखबै कि अभी रखबे अपने पास साई से नहीं मन भरे है आय? बाप रे। खबरदार हर कुछ बर्दाश्त कर सकै छी लेकिन हमरा बारे में एकरा बारे में जे कोनो उल्टा सीधा लालचा लगा तो हमरा बर्दाश्त कर सकै छी नहीं कहीं मंग दरौनी कहीं के साई बिना मन नहीं लगे हो कि हम साई फेर बच्चा जुबान संभाल के बात हम अहाँके पैर पकड़े छी माफी मांगे छी कन्या के किछु तू की जाने के ई देवर भाभी के रिश्ता की होई है एगो माय बेटा के रिश्ता समान होई है लोग हंसी मजाक कर लेके तक मतलब कि भाभी से लोग फंसिए गेलै तो घर में करे छै ना कि बोन में आके करे छै कथी मन में करै छै तऽ कथी है हम चोरा के करै छियै कि नुका के करै छियै कोई भी रिश्ता गलत नहीं होई है की बुझलियै हमरा मन में भौजी के प्रति कोनो एहन बात नहीं है आ नहि भौजी के मन में हमरा प्रति एहन कोनो बात है गलत संबंध है हम नहि जानले छल कि अहाँ एते हद तक गिर जाब एते नीच अहाँ के सोच हो हम हाथ पैर पकड़ै छी कथी पैर पकड़ै छी अहाँ जे सोचै छियै एहन किछु नहि छै हमरा दुनूके बीचमे हम बेटा समान अपना दियोरके केनिगोसँ पोसलिए पाललिए सब दिन अपना बच्चा जकाँ प्यार देलिए हँसैत खेलैत हमरा साथे अयलै बस उहे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट कॉलेज अहाँ गलत सम- समझै छियै एहन किछु नहि छै अगर अहाँके लागैए जे हमरा वजहसँ अहाँके पति अहाँसँ दूर जा रहल यऽ ई अथी भऽ माने अहाँके हम ओढ़नाइ पहिनाइ नहि देखऽ चाहै छी अहाँ सब जलै छी तऽ आइके बाद हम अहाँ दुनू परानी से एते दूर चलि जायब ने अहाँ सबके नजर के सामने रहब ने हम अहाँके पति से बाजब ने भूकब किछु भौजी अहाँ ई की बाजै छी अहाँके दिमाग खराब भऽ गेल हन कोई बात नहीं देखियो अहाँ के हम की कहलो सब दिन अहाँ के हम बेटा समान मानलो अगर बाल बच्चा जब जान पर हेक दे छै ने तऽ जान के काट के लोग नहीं फेंक दे छै हमरा आगे में अहाँ दुनू हमरा बेटा बेटी के समान छै एकर सोच गलत है हम नहीं गलत छियै नहीं अहाँ गलत छियै ओ चीज अहाँ अहाँ जानै छी हम जानै छी लेकिन अहाँ कनियाके दिमागमे अगर ई बात अइले जे नहि हमर गोतनी खराब छै हमर घरवला खराब छै कोइ बात नहि अहाँ दुनू प्राणी हँसी खुशीसँ रहू घरमे हम किछु दिनके लेल चलि जाइ छी देखियो भौजी दे- भौजी देखली तोरा चक्कर में नाराज भऽ के चलि गेल ना आँय? हमरा चलते तोरा बार बार समझाबैत रहै छौ कि एहन हमरा दुनू में कोनो एहन संबंध नहीं है तऽ हम हम हमेशा से बच्चा बच- रहै छी। बचपने से हम हंसी मजाक करते चले लिए

ताहि दुआरे अहाँ सबके कहै छी कि अपना मन में शक नहीं रखब ए, रुक रुक रुक हे जाय कतऽ छी कनी करू ने लाओ ना हे, ई नहि तो सस्कराय अच्छा अच्छा सब्सक्राइब अहाँ देखियौ टुकुर टुकुर की ताकै छी झट से दबाउ ने तो लाओ ना यो ई ने तऽ? बाय लाइकन अच्छा अच्छा बेलाई कहाँ हाँ। तऽ ठीके कहै छथिन अगर नया नया मैथिली कॉमेडी वीडियो देखबाक है तऽ झट सन